Сау, сау, сәламәтлек, сабырлык, тынычлык насыйп әйләсен. Һәрбер кылган гамәлләребез Аллаһу Тәгалә ризалыгы өчен булсын. Шушы дөньяда яшәгәндә хәйр ихсан булып, Аллаһу Тәгалә әйткәннәрен үтәп торган ана тыелып, мөмин мөселман булып, гамәл гыйбадәт кылып яшәргә Аллаһу Тәгалә ярдәм итсен, насыйп әйләсен. Аллаһу Тәгалә шайтан вәсвәсәсенә имин кылсын. Нык иманлы булып, тәкъва булып, тәвәккәл булып та шәфкатьле булып, шәфәгатьле булып та гомер итәргә насыйп әйләсен. Аллаһу Тәгалә шушы дөньяда сабырлык белән яшәп, хасталарыбызга, авыруларыбызга шифаларын биреп, биргән саналар күркәм сабырлыклар биреп, бу дөньяда да бәхетле булып, ахирәттә дә бәхетле урыннарга урнаштырсын дип дога кылабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Мөхтәрәм җәмәгать, һәрбер нәрсә, һәрбер гамәл ул чын күңеллектән килә. Чын күңеллек дигән сүз бер генә сүз белән әйткән вакытта ихласлык. Ихласлык. Син гади генә дөньяви эшенә дип әйтеп караганда, кечкенә генә бер әби нәрсәгә тотынсаң да, ихлассыз булса, ул эш бармый инде. Бармый. Миңа чагыштырайм, менә э, кемдә булса сиңа менә хатын куша тәрәңкәләрен жуып куярга. Гади генә пример. Менә без барабыз да инде аны салкын су белән яки җылы су белән жуып куябыз да инде, бездән соң килеп карый, моның мае калган, Менә бу җирдә эләгеп калган, аса җуылмаган. Ни өчен шулай башкарыла ихласлык? Без ир кешеләр бит инде. Без инде ничек инде без? Безгә ничек сүз дәшергә була инде? Җуган бит инде бүткән. Менә кечкенә генә бер чагыштырмада да менә шушыны нәрсә. Кая булса да бер эш кушсалар, әйтик, мәсәлән, колхозда бригадир трактористка эш куша, нәрәттә. Менә син ана тегендә урман кырыенда 6-7 гектарны сукалап кайтасың бүген. Әйе. Исән саумы? Җа, исән сау, исән сау. Техника әйбәт, әйбәт, әйбәт. Чыгып китәс. Трактор белән сукалый, сукалый инде ул аны. Әйләнеп кайта, артыннан инде аны агроном чыга. Линейка белән хәҗери. 20-25 сантиметр була кирәк, кая 20, кая 10, кая 5, кая 25. Кайтайын доланырга. Син нәрсә сукаладың? Сукаладың инде аны да. Аптыратма инде дә. Кем белә соң андый үсәр әле ди. Менә тормышта була торган нәрсәләр менә шушы әммәләки мөхтәрәм җәмәгать монда алла тәгаләнең газабы килеп кушыла алла тәгалә болар өчен бездән җавап сорыйчаклар Мин бит динне белмим, мин каян белим инде мин динне белми. Юк, син динне беләсең. Син динне беләсең. Син бит бармагыңа шырпы кергәч Аллаһ Тәгалә дип кычкырасың. Менә син аны танысың, син аны беләсең. Нишләп син алай начар эшләдең әле? Ихлассыз, арлы-бирле генә, илтифатсыз, мәгънәсез эшләгән булып чыктың син. Ә инде Бер үк кешедә мактану да, мактау да шул ук вакытта бүтән кешеләрнең әйберенә кызыгу ул. Ул инде ихласлык түгел инде ул. Ихласлык түгел. Бер җөрәктә мактауга да һәм шул ук вакытта кешегә карата Заманның эшләүдә туры килергә тиеш түгел инде, ул килми дә. Ул инде су белән утны кушылуы һәм теге балык белән кәлтә җоланы кушылган кебек була. Алай ничек тә була алмый. Әгәр дә синең җаның ихласка омтыла икән, синең үзеңнең хөсетлегеңне, тәкәберлегеңне, кеше байлыгына кызыгуны, кешенең нәрсәсе, яхшы нәрсәсенә кызыгуны Кисеп атып анардан котылу. Анардан котылу. Шул вакытта гына син э, киләчәктә мәңгелек э, тормышта бәхеткә ирешә аласың. Әгәр дә сиңа шушы нәрсә барлыкка кирәк, тормышта яшәү сиңа җиңел була. Уйлап карагыз, әгәр дә кеше көнче булса, тәкәбер булса, ул менә түзә алмый, ул менә карала, ул эчендә җана. Ул аны бетерә алмый. Хәледән килсә бетерри ул аны. Әмма ләкин теге кешенең ихласлы булып, Аллаһу Тәгалә гыйлеме белән саклана тору аркасында, аны аны гафу итү аркасында ул кеше шушы зарардан сакланып тора. Шуңа күрә менә тоттык. Аллаһу Тәгалә онту, ихласлык бетте. Кеше кешегә дус дигән нәрсә бетте, юкка чыкты. Ул кайбер кешеләрдә калды, кайберебездә калды, әмма ләкин ул аны чыгарырга курка. Ул аны һәм уйлый, яхшы түгел бит инде ди. Ничек мин ул сүзне әйтә алам инде, ничек мин каршы килә алам инде ди. Бөтенесе шулай эшли ич инде ди. Мин генә калмам инде ди. Монда инде хәзер санамыйбыз биек-биек коймаларны, ишекләрне бикләп кую. Ие. Зур гына машинада кечкенә генә бер кызый утырып тора. Ие. Синең белән сөйләшкәндә инде өскә күтәреп сөйли, җанга сөйли ул. Инде бу җанга сөйли ул. Аның башында аның каядыр югары урында эшләүче әтисе тора. Яки врач булып эшләүче әнисе тора, бөтен кешене лечитьтә тора, әмма ләкин бесплат түгел. Алар белән бөтенесе кешенең ихластан эшен эшләү. Ике кеше институтка керә. Ике җегет. Берсе керсә керә әтисенең Кушуы буенча. Өчәү әле керә. Икенчесе керә баясы едеп, өченчесе керә тырышып укып, врач буласы едеп. Әтисе әйткәне укып чыгар инде аны. Тукта әтинекен үтим инде дип. Әмма ләкин ул барыбер әти әйтте дип кенә эшли. Ә икенчесе инде эшләр нәрсә дип баясы иде. Улар укый, яхшы торып укыйлар. Әмма ләкин аның күңелендә шушының белән мин буду зарабатывать, мин моның белән эшлим. Әйе. Кайвакытта ул асында мысында кырыйга ычкындырып җибәрә. Кеше 10 тәңкә алса, ул 100 тәңкә ала, мин бит ди, яхшы врач ди, ничек инде синнән 10 генә тәңкә алам, бирмә 500 тәңкә ди. Ә инде үз теләге белән Тырышып, тукта әле, мин кешеләрне лечить итим әле дип укырга кергән врач, ул инде чын күңелдән эшли торган була. Шуңа күрә, әгәр дә инде кеше үзендәге шушы начар кемчелекләрен бетерә икән, хәтта менә шулай алдан шундый ният белән кергән егетләр дә соңыннан аңнап, эчендә булган шушы хөсетлекне, шушы начарлыкны бетерә икән, ул вакытта аларга Алла Тәгалә савабын бирә. Аларны да дөрес юлга бастыра. Тәүбә итеп Аллаһтан сорау гына, и Раббым, булганнары гафу ит инде. Мин дөрес юлга басам. Бисмиллахи Аллаһу Акбар дәвам итәбез дип. Шуның өчен һәр вакытта ниндидер мактауга, мактауга, кешегә кызыгу, кызыгарга була нәрсәгә? Аның гыйлеменә, кешенең ярдәм итүенә. ярдәм итүенә. Шуны гына кызыкларга була. Шуның белән генә син җаныңны тынычландыра аласың, чөнки җан Аллаһу Тәгалә тарафыннан бирелгән бер механизм дип әйтик инде без аны. Чөнки шул җанны тәрбияләп кенә без үзебезнең күңелебезне, каләбезне чиста тотабыз. Чөнки җан Аллаһу Тәгалә тарафыннан кешегә бирелгән нәрсә. Ул җан инде фитри иман булып, чиста булып килә, чөнки ул ахирәттә Аллаһу Тәгалә каршында сүз бирде бит инде. Лә иләһ иллаллах ди, Раббым, сине генә беләм, сиңа гына буйсынам, синең әйткәннәреңне генә үтәп яшәячәкмен ди. Тәнгә кереп урнашканнан соң җан сорый башлый. Сиңа Аллаһ Тәгалә акыл бирдеме? Бирде. Сиңа Аллаһ Тәгалә иман бирдеме? Бирде. Сиңа Аллаһ Тәгалә ят бирдеме? Бирде. Саклайын син аны. Яшә син шуның белән. Көнләшмәсен кешегә. Ул бит инде Аллаһу Тәгалә тарафы тыелган нәрсә. Әгәр дә син көнләшәсең, син ят кая киттең? Чыгып киттең әллә? Әйе. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә кая бер вакыт пигамбәребез җанына саллаллаху алейхи вәсәлләм җанына бидуин килә дә, беләсең ди, Мине мактау ди, ул мине бизи ди. Ә мине кимсетсәләр, ул минем өчен позор ди. Аллаһу Тәгалә әйтә, болар барсы да бит ди. Кеше мактаудан, кеше нидән генә түгел, Аллаһу Тәгалә сине шуңа җибәрә ди. Хәдистә килә Тирмизи кадәр шулай килә. Ул барсы да Аллаһу Тәгаләдән ди. Шуның өчен без әйт әйтәбез. Мәгазләрдә дә сөйлибез. Халим гыйльми китапларда бу языла. Монда инде безнең менә ислам динендә шундый тәрбия, тәрбия, тәрбияне кили торган, Аллаһка Тәгаләгә якыная торган бер ысул бар, тасаввуф ысулы. Менә шуңа килеп тоташабыз. Үзебезнең кимчелек, түбәнлек хәленә төшер алдыннан төшмәс өчен без һәрвакыт үзебезнең күңелебезне чиста тотарга тиеш, кешегә кызыкмыйча. Үзебез эшләп алыйк. Тырышып эшләп алыйк. Хәләл белән эшләп алыйк. Намазны без тырышып укыйк. Аннан моннан гына түгел. Кешегә дә төртеп күрсәтмик. Син начар укыйсың. Син моны белмисең, син тегене белмисең ди. Юк. Без сабырлык белән кешене үзебезнең булган гыйлемебезне, акылыбызны матур гына итеп җиткезергә тиешбез. Дустым менә болай кирәк, дустым менә шушылай кирәк, Коръәндә шулай язылган, хәдистә шушылай китерелә бит. Һәрвакыт без үзебезнең Пигамбәребез җиткергән бер хадисе килә, ул биш пункттан тора инде. Беренчесе, картайганча, яшьлегеңнең кадерен бел, ярлы булганча, байлыгыңның кадерен бел, авырып киткәнчә, сәламәтлегең кадерен бел, кысан вакыт килеп җиткәнчә, буш вакытыңның кадерен бел. Әллә кая барасы да юк, менә шушы биш пунктны без теш чыкканнан бирле шуны инде үтәп яшәргә тиешбез. Игътибар итик әле без үзебезнең әбиләребезгә, бабайларыбызга, әтиләребезгә, сугыш кырларына кайтып. Алар бит инде күкрәк киереп, бер нәрсәне белмичә, бер нәрсә турында уйламыйча, мактанып кына җиргә тиешләр иде. Мин җиңдем, мин булдым, мин герой, мин батыр ди. Менә бу тимерләрен, медальләрен селкеп, син кемсең монда минем белән сөйләшәсең дип алай җөрмәлиләр. Алар сабыр гына, кулларына балта алып, кулларына сәнәк алып, авыл хуҗалыгын күтәрделәр. Авылларыбызны, шәһәрләребезне күтәрделәр. Бер дә мактанмадылар. Метролар төзеделәр, нәрсә генә эшләп бетермиләр. Берсе дә мактанмады. Алар балалар үстерделәр, тормышны киләделәр. Хәзер без эшлибез. Хәзер без булганны ватабыз. Балаларыбызны эшкә өйрәтмибез. Без кем, кемдергә карап көнләшәбез, ә үзебездә шуны булдыра алмыйбыз. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Алла Тәгалә әйтә, сабыр булыгыз ди. Алла Тәгалә сүзе бер вакытта жалган булмас ди. Ул һәрвакыт дөрес булыр ди. Һәм уйларсыннар ди. Ышанмаучылар ди. Нык рәвештә ислам диненә ышанмаучылар ди. Алар ди җиңел булырлар ди. Ышануда ди. Һәм алар диннән китүчеләр булыр, ди. Бу сүрә Ром сүрәсенең 60 нчы аятында килә. Тагын бер генә өстәп куя Аллаһ Тәгалә. Менә без ди, халык арасында ди, алар арасында ди, җитәкчеләрен сайладык ди. Алар Аллаһ Тәгаләнең җирдә булган вәлиләре ди, өндәүчеләре ди, пигамбәрлек тигезлегендә булучылар ди. Алар намаз укытырлар, ди. Алар вәгазь сөйләрләр, алар халыкны эндәрләр, ди. Алары сабыр булдырырлар, ди. Һәм алар нык рәвештә без ислам дине, без күтәргән байракны алып барырлар, ди. Бу Гыйбадәт, Гамәл Гыйбадәт сүрәсенең 24 аятында килә. Мөхтәрәм җәмәгать, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә киләчәгебезне ихласлык белән, тәкъва булып, тәвәккәл булып. Кеше туган вакытта кеше булып кына туа, менә. Бер адәм. Монарга бүтәнчә танымыйбыз, хайван дип әйтә алмыйбыз, чөнки кеше инде ул кыяфәте белән. Аннан соң мөселман була инде. Лә илаһ иллаллах дип ана әйттерәбез. Әйе, шул иман белән килә инде ул. Никах укыганда без аларга әйттерәбез. Лә илаһ иллаллах Мухаммед Расулла дип. Анда да ант итә инде ул. Әгәр шул әйткәненә ант итеп яши алса, Аннан соң инде шуларны да дөрес иттереп, матур иттереп үтәсә, ул вакытта ихсан була, чын мөэмин, мөселман була, бөтен әйткәннәрен үтәп эшләүче кеше була. Менә шул дәрәҗәгә ирешергә кирәк һәрбарчабызга. Сөйләүчегә дә шул ук, мөхтәрәм җәмәгать. Бөтенебез шул сөйләгәнебез белән үзебез дә тәрбияләргә тиеш.

Ул укытучыларга, имамнарга мөрәҗәгать итә. Мәчеткә йөрүче хәзрәтләргә мөрәҗәгать итә. Өйрәтегез ди. Өйрәтегез ди, җанында булганнарын ди. Җанында булганнарын ди. Хатыныңны, балаларыңны, иреңне, туганнарыңны, дусларыңны өйрәтергә кирәк ди. Өйрәтергә кирәк нәрсә ислам диненә? Мөселманлыкка, тәкъвалыкка, Шушылай иттереп кенә без алып китә алабыз. Алдан бик безнең әллә кайсы әллә нәрсәләргә. Кирәкми ул безгә. Безнең мәсхәрәбез бар, безнең күркәм динебез бар, безнең яклаучы затыбыз бар, ул бер Аллаһы Тәгалә. Анардан башка без беркая бара алмыйбыз. Анарга таянсак, аны санласак, безнең тормышыбыз бик җиңел була. Бик җиңел була. Без үлемнән курыкмыйбыз, без куркабыз, анда баргач нишләрбез икән дип. Ничек җавап бирибез икән, шулардан куркабыз. Шушы ике фәрештәнең кабердә килгәннәрсен ничек җавап биребез икән, шуның турында кайгырабыз без. Шул турыда кайгыра тиеш. Ничек ул бинаны без төзек иттереп, матур иттереп, яхшы әйберләр белән оештырып куйыпбыз икән бит. Менә шуларны уйлап яшәсә, кеше кимчелеген, кешене мактаганын көтеп яшәргә безнең вакытыбыз да калмый. Безнең вакыт зикердә утыру, Коръән уку. Бүген безнең күркәм көнебез, бүген бәраәт көне. Без төнлә белән гыйбадәтләрдә булып, без, без Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иттек, сорадык. Сорадык. Тагын да дәвам итәсе. Әле минем динне өйрәнеп бетермәгән мөмкинчелекләрем бар әле. Әле аны өйрәнеп бетерәсе, ә Раббым. Әле минем якыннарыбызны өйрәтеп бетерәсе бар бит әле. Гөнаһларны гафу ит, киләчәгемне хәерле ит. Тагын да матуррак тормышларны миңа бир әле дип сорыйбыз. Якындарыбыз белән җәннәттә очрашасы итеп сорыйбыз. Алейкум ассалам. Инде безнең шатлыклы аебыз Рамазан ае килеп җитә. Әлхәмдулиллаһ, нинди шатлыклы, нинди күркәм ай. Нинди күркәм Алла Тәгалә безгә тагын мөмкинчелек бирә. Төзәлегез ди. Туры юлга басыгыз ди. Тагын мин сезгә бирәм бүләк ди. Кулланыгыз ди.